Get Alliance rĩ, my brother akĩnjĩra ndĩna family, your brother ndĩramũthomithia your sister, tũthiũrũre mathĩ kana hihi nĩaigĩire kanyamũ, hihi nake angĩ- angĩgũ support. Ĩĩ, Tondũ nĩgetha ndamuona ũthiĩ nyi- thukuru ndamuona nyingĩ ngiuka Mũrang'a ndĩna matanya nĩ ngũtwarwo Alliance. Alliance ĩrĩa ĩhera Kikuyu. Aha. Ndamenyete nginya harĩa ĩrĩ. Eh, So rĩu rĩ, ndoka nderie mum, na ngĩeterera rĩu hĩndĩ yakwa gũtwarwo cukuru. Gaka hĩndĩ ĩrĩa gũtwaragwo cukuru rĩ, nĩ ndirikanaga wega kũrĩ on Saturday mami nĩ okire akĩnjĩta nĩ na uncle yakwa angĩ ĩtwa riuma gabangĩte kairĩtu gathome. Nĩ okire akĩnjĩra chagua mambo manne, ũthuure maũndũ mana. Nĩ ciugo cinjũraga mũno tondũ ndiendaga gũciciria. Akanjĩra ũthuure either kwandĩkwo... Oita. Mm, mm. Pole. Gũciara kana gũkua. Ndakinyaga handũ ngĩenda gũkũ- kwĩyũraga, hĩndĩ ĩngĩ ngĩenda kũruta nda, ngwĩciria athiĩ athire akĩrwo. Athiĩ erwo rĩ, mũthenya ũmwe rĩ, airĩtu acio arata akwa nĩ manjĩrire atĩrĩrĩ, handũ ha ũrute nda ĩno rĩ, Hena mũtumia ũrenda kũgũra mwana. Reke tũgwethere mũtumia ũyũ ũmwenderie mũ. Mwana. Ah. Twarire na mũtumia hĩndĩ ĩyo nda nĩ yakinya mĩeri ĩtano. Ngĩendia mwana yarĩ mĩeri ĩtano na nuthu. Arĩ o nda. Ndendia mwana e nda. Robert. Haiya. Ndamwendia ngiri twendi. He? Robert ndahoe kũmita down payment. Aha. Rĩu nĩ mũthenya ũmwe Robert witũ kwarĩ Friday rĩ. Mm. ndanyitirwo na indo icio cia kũiya ngũhũrwo nĩ raiya atĩa niĩ ngĩrigwo ehe Saturday rũcinĩ Yes. niĩ rũcinĩ kĩndũ thaa kenda rĩ Mm. ngĩigua no ngĩigua nyimbĩte Mhm. ngĩrora ũguo rĩ ngĩigua kũndũ kũranunga ngĩrora ngĩona mabũrĩnji arabu njigĩrĩirwo guoko kumbe bũrĩnji ciahũrire ndoka ndo- mũrũ ũrĩa mũingĩ wa ndahũrĩte kũhũrire borithi magĩciria nĩ wakua beni makĩndwara citi mocarĩ

Andũ othe makiugaga maitire. Atiwe mutungo. Eh kau ndie ndaigua. Murebi ni mutana ni atanahaga. Ii muno. Ni aheanaga tondu nake ri. Aga akagurwo ni kiona mundu atwite murebi. Ooh. Ni aigua kirabu ni meraga we thie we ni anti mbaya. Ko murebi ni aguraga akaiga muthithu. Nake riri akaga ni akagurirwo. Nawe wona mbia ri kiona atumia aingi moragia muthithu. Kawe uturaga uguragirwo. Nake riri agaciona ciothe. Akamagurira othe.

Ngatho mũno mwĩroreri wa Robert Gakure na nĩ ngatho mũno nĩ tondũ wa ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũkorwo ũgĩtũrũmĩrĩra na gũthikĩrĩria ng'ano iria tũrakũrehera matũra-inĩ matiganĩte. Na ta ũrĩa tũkoretwo tũgĩkũmenyithia nĩ atĩ tũthiũrũrũkaga matũra-inĩ tũgakũrehera ng'ano cira na kaũndũ cigũkũruta nĩgetha ũkamenya ona angĩkorwo hena kaũndũ ũragerera ta kau we tiwe wa mbere kwĩna andũ managerera na ũguo nĩ gũkwĩra onawe no ũcenjie na maũndũ maku no marũgame. Oho no tũkoragwo tũgĩkũrehera ng'ano ingĩ cia gũgũkenia, ng'ano cia gũgũcanjamũra na igũrũ rĩa macio mothe, ng'ano nginya cia gũgwĩkĩra hinya ũgathiĩ na mbere na mũtũrĩre. Na ũmemerekia wa mũthenya wa ũmũthĩ ũrakinyanĩrio na njĩra njega nĩ Romatech Solutions, na aya nĩ ahũri a mbica na oi a video njorua, arĩa makoragwo magĩtigĩrĩra atĩ igongona rĩaku rĩrĩa wĩ narĩo, angĩkorwo hena mbica ũrenda kũhũrĩrwo, angĩkorwo nĩ ũrenda kuoerwo video na njĩra njega, aya magakorwo magĩkuoera, na ũgatigĩrĩra atĩ maũndũ marĩa kana ũndũ ũrĩa ũreka, ũndũ ũrĩa ũkwendaga kuoerwo, nĩ watura wĩ kĩririkano nginya tene na tene. Angĩkorwo nĩ ũhiki, angĩkorwo nĩ ũthoni, angĩkorwo nĩ igongona wĩnarĩo, kana nĩũrenda kũhũrĩrwo nginya mbica cia bamĩrĩ, nĩmakoragwo magĩkũhũrĩra na njĩra njega, na namba ciao nĩũgũciona haha, na no ũkorwo ũkĩaranĩria nao na njĩra njega. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũgeni wa mwanya, na mũgeni ũyũ nĩakũgayana rũgano rwake na ithuĩ. Nĩũĩ atĩ mũnini wa president ndakoretwo agĩthiũrũrũka matũra-inĩ na gũtigĩrĩra atĩ nĩ anyitanĩra na kana thirikari kũhetũkĩra honge citiganĩte makiuga nĩ magũkorwo magĩtigĩrĩra atĩ ũhoro wa ũhũthĩri wa njohi njũru matũra-inĩ nĩ wakorwo ũkĩhuka kaimana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Mũgeni ũrĩa twĩ nake nĩ ũmwe wanekora gĩterenge-inĩ kĩu gĩa gũcihũthĩra na maita maingĩ ũrĩa tũkoragwo tũgĩcikuruhania na kũhũthĩrwo nĩ athuri. Ũyũ nĩ mũtumia anacihũthĩra, reke tũmenye rũgano rwake nĩgetha tũkorwo tũgĩtaũkwo hihi

Mbeũ njĩthĩ nĩ ũrĩire njohi na nĩ ma drugs nyingĩ. Aha. Eh, ta tũtarĩrie hihi ona tũtanamba gũkũmenya gũkũ Smek nĩ nda- twakinya kuo na twakora kwĩna andũ aingĩ mũno Ah, ũrandarĩria atĩ amwe nginya magĩũka gũkũ amwe matiamenyaga kũrĩa marĩ no ndĩrona nĩ andũ ega tondũ ũreta mũndũ na agakorwo nĩ aroka na ũkamwĩra eke kaũndũ ageka tũtarĩrie gũkũ nĩ a mũkoretwo mũrĩ nao Gũkũ andũ arĩa tũkoretwo nao rĩ, tũkoretwo tũkĩ deal na andũ metagwo

Nginya ngakambĩrĩria gũkora rĩngĩ nĩ ambĩrĩirie kũingĩ rabu-inĩ kũnyua. Okay, nĩ kũrĩa mokĩte nĩ ũndũ wa over spending, kwananga mbeca mũno mũndũ ndahotaga kũ afford kĩndũ. Kũrĩ angĩ mokĩte nĩ ũndũ wa sexual immorality, kũrĩ angĩ mokĩte nĩ ũndũ wa thĩna ũcio. Twĩ na andũ mena depression, twĩ na angĩ mena bipolar, ta rĩu he mũtumia ũyũ wĩtagwo nyina wa maitha. Ũcio nake ũrari wa toti kũu ikahikĩte. Oh, ehe. Eya, ararĩ gũkũ. Ararĩ gũkũ nĩainũkire atiga wa maithe wake. Oh, eh. So rĩu mĩrimũ nĩ mũno tũtiraga na andũ arĩa me mentally challenged. Mũrimũ ũyũ ũngĩtuĩka ndũngĩthio mathare, angĩkorwo gũkũ angĩthondekwo-rĩ, no agĩre. No nĩ mũrimũ ũngĩthiĩ na mbere mũno mũndũ ũcio nĩekoraga rĩngĩ Nĩagũrũkire, kana rĩngĩ nĩa, nĩerutire muoyo. Kwoguo ithuĩ nĩ kũgitĩra tũgitagĩra. Na nĩkĩo ũrona tũkiuga haha, tugaga we mentor, we counsel, we rehabilitate and we empower. Still nĩ kũrĩ mokaga gũkũ nĩ ũndũ wa therapy na counselling. Ciana cia thukuru nĩ ciũkaga gũkũ. Kwoguo kũrĩ ũngiuma na kũu nja na ũke. But for now arĩa twĩ nao rĩ, marĩ a gũkũ na makomaga gũkũ, twĩ na anake, the youngest ena sixteen years. Kamwana kaumĩte Korogoco. Ka- kau kanyuaga maguta ma ndege Eh, yeah haya. twĩna Aha. the oldest is almost 60 something years Mhm. twĩna atumia twĩna airĩtu na twĩna anake na twĩna athuri Na mwĩna athuri. kwao nĩ matukanĩte Aha. Na hihi arĩa metĩkĩra gũka gũkũ rĩ, nĩ ma- nĩ macenjagia mũndũ woka gũkũ na eĩtĩkĩra ũrĩa ahana? Gũ- gũka gũkũ mokaga na njĩra ithatũ Robert nĩ kũrĩ ũkaga involuntary we mwenyewe nĩwona ndĩ Kwĩyendera. mũhatĩrĩku Yes. nĩ ndeyendera nĩ ndĩrenda gũthiĩ Mhm. na nĩ kũrĩ mokaga Mhm. makũhenererio kwĩrwo Oh. twathiĩ handũ hana reke tũthiĩ tũgacaina Mhm. na nĩ kũrĩ tũgĩraga Oh. koguo we wĩ hau ũngĩona njĩra icio ithatũ nĩcio tũhũthagĩra Aha. ũngĩona mũndũ waku no- nĩetĩkĩra no oke Mhm. ũngĩona rĩngĩ nĩ- nĩahenagĩrĩrio ake tũthiĩ wĩra kana Yes. tũthiĩ thibitarĩ Yes. kana ake tũthi tũgũre mũgũnda nĩ wona harĩa tũrĩ tũtirĩ taũni Ĩĩ. ya gatatũ nĩ tũmũgĩraga ithuĩ enyewe Mhm. twĩna borithi Yes. nĩ wona thiĩ kana mwana gũkũ nĩ he's a Ĩĩ. police Yes, officer yes, yes. na tũgakena mũno tondũ na ngamũkenera mũno we take Mm. tondũ thigari nyingĩ rĩ we muonere wake ũkoragwo ũrĩ kando mũthigari akĩiga kĩrabu rĩ we araiga rehabilitation ya gũteithia andũ Mhm. in fact we ndatwaraga mũndũ borithi tondũ kũringana na niĩ na tondũ njoete mfano wake rĩ Mm. aje ũngĩona mũndũ ta ũyũ addicted rĩ ndũkone gwĩtua ona mũrimũ na wone thĩna koguo onaga ũndũ ũngĩ fight further na nĩkĩo ahetwo thigino icio ciothe so rĩu bwana ũyũ nĩetĩkĩrĩte ndũgamĩre twĩna mũtumia wake makĩona ũndũ ena andũ rĩu gũkũ moka rĩ he maũndũ nĩkĩo ũrona he maũndũ matatũ ngwĩciria nĩwagega mũno nĩ gũkũ he maũndũ matatũ makoragwo namo kĩndũ kĩa mbere nĩ love wĩyende we mwenyewe ũndũ wa kerĩ nĩ perseverance Aha, gũkirĩrĩria. gũkirĩrĩria Aha. wa gatatũ nĩ discipline Mm. nĩ marĩ discipline tondũ Oh. moĩ- nĩ moĩ nĩ kũrĩ rules and regulations Mhm. ta rĩu weekdays rĩ matingĩhũra thimũ Ah, gũkũ woka rĩ wa- ũngĩũka wĩ mũgeni wambaga kũnina mweri ũgĩkaneo thimũ ũgĩkaneo thimũ. na andũ anyu mokaga after one month nĩkĩ Mm. akorwo etĩkĩra akorwo aheo detox akorwo aheo nĩ kũrĩ mokaga mewacio na mũndũ atekwĩmenya Mm. nĩ kũrĩa ũkaga nginya ariganĩirwo nginya nĩ rĩtwa rĩa mamu wao nginya atekwĩmenya but after ta rĩu ngiuga mũbano rĩ Yes. nĩ ũĩ karũgano ga karitũ karitũ ĩĩ ũcio nĩ ũmwe wa arĩa ma Ĩĩ, rũgano rwake nĩ maribomete njũĩ aha. haya no korwo twarĩ na rũgano rwa Jemima Mm, ũcio nake was a- she was a lady yes na nĩ andũ ningĩ mauma gũkũ rĩ nĩ twĩkaga follow up na kĩndũ twĩtaga after care Mhm, mũndũ athiĩ rĩ he wĩra agathiĩ kũruta aha, auma rĩ yes mũmũbangeire atĩa tondũ kũrĩ indo twĩtaga PPTs, people, places and things. Yes. Koguo no nginya ũmenyerere ndũkamũcokie the society ĩrĩa ararĩ, Yeah, ararĩ. arata arĩa atũraga nao, Mhm. the routines. Koguo ũngĩmũruta haha ũmũcokie rĩ, Yes. nĩ ũkoraga nginya aco- nĩ- nĩ- nĩ acokereire. Aha. Mwamba rĩu tuona angĩ makĩrĩtie mĩeri ĩtatũ tondũ kũngĩkorwo mũtirĩ mwebanga gũthiĩ kũmũtwara handũ rĩ, Yes. nĩ twambaga tũgaikara nake gũkũ rĩngĩ tũkamũhe wĩra, Mhm. Kwĩna angĩ mũndũ wa bipolar ndũngĩmũiga rehabilitation mĩeri ĩtatũ nĩ aikaranga nĩgetha athecwo cindano. Kwa mũndũ ũcio nĩ tũkaga in a way tũkaria na inyuĩ tũkahana after three months tarĩ ũrĩa twamwĩra arute. No nĩ cindano ũrathecwo ũrathecagwo o mweri o mweri o mweri. Rĩu no ũkore tũkĩmwĩra thambagia indo, rogota gũkũ, teithagia haha. Rĩu ta kĩu tondũ ndĩrona nĩ gate tũmwĩrĩte akoragwo akĩhingũra gate. Hena ũrĩa ũkoragwo gate inĩ no atleast nĩ ara mũempower tondũ mũndũ ũyũ twamũcokia kwao rĩ ndikanĩtwamũrekereirie. twamũrekereirie athiĩ akĩhũtha indo iritũ athiĩ akĩhũtha indo iria na wona athiĩ athiĩ ambĩrĩria okorwo nĩ kũrogota kũu na kwambĩrĩria kũhũthĩra rĩ mũndũ ũkwambĩrĩria kũgĩa stress nĩ fairy koguo nĩ tuonaga in a way reke tũke tũmũhe wĩra koguo kwĩna o twandĩkaga gũkũ. Alright. Yeah. Good. Rĩu rĩ ona ndũrĩ ũrageithania hamba ũgeithie mwĩroreri na wĩtambũrũkie tũmenye umĩte kũ. Na ngĩruta wĩra ũcio ndutaga tondũ nĩ hũthĩte mĩaka 17 more than

Njĩtagwo Faitha Wanjirũ, nyumĩte gũkũ Mũrang'a, sub county nĩ Kiharũ, ward nĩ township, twĩ within Mũrang'a, tũkoragwo gĩcagi gĩtagwo Kongũ-inĩ, gũkũ nĩkuo ũiguaga Jesu wa ma maumĩte, kũu nĩ some metres, few metres away kuma kwao. Ndĩ mũtarani na ndaranaga kũringana na knowledge na experience. Nĩ njohi hũthĩrĩte na ngaingĩra maũndũ-inĩ maingĩ for more than 17 years. Tũtarĩrie waciarĩirwo oro gũkũ na nokuo ũgũthomera na warĩ ũgũthoma nginya ũgũkinya ha gũthoma? Robert niĩ ndiciarĩirwo gũkũ. Mami na baba, actually mami aumĩte mĩena ya Mombatha, baba aumĩte mĩena ya Kinangop. Baba arutaga wĩra na Kenya Ports Authority. gwitũ tũciarĩtwo twĩ 12 Eh, na na nĩ rĩm- timu ng'ima ya mũbira Ehe. mami agia tũrugagĩra na thaburia ikũmi Eh, but among acio rĩ yes tũtigarĩte mũkũ atano atano Aha. so seven of them yes nĩ mahurũkĩte angĩ meho rĩ ũmwe twarĩ twin sister na kũrĩ angĩ ndatuĩtwo Mhm. Koguo rĩu rĩ, na gĩtũmi mami rĩ ndendekire nĩ na kĩnangobu mũno, naregirwo nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ. Ũndũ wa mbere rĩ, arĩ he ndini ya ũithĩramu na nĩ wona kĩnangobu nĩ kwahonokia arogeithagia guoko nginya kũgeithia andũ ikũmi guoko nĩ kũratura.

we mũtĩ iguanaga na cũcũ rĩ Yes. baba nĩ agũteire Mhm. ndũigagĩra gĩ na ngoro theru Mm. na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo rĩu nĩ ndaciarwo ke hĩndĩ ĩyo rĩ Mhm. mami nĩ mwĩte kĩna ngobu rĩu nĩoka nĩ magũra baba nĩ agũra mĩgũnda mwea Aha. agũra mũgũnda mwea rĩu tũikaraga mwea Mwea. tũikaraga mwea Yes. niĩ ndaciarĩirwo mwea Mhm. tũikarangĩte rĩ Mm. mami na baba makĩhana ta mahĩtania tũrĩ anini Na. but ha- nĩ ndakwĩra twĩ atano Mhm. tũkoretwo twĩ- tũrĩ atano rĩ Yes.

Koguo rĩu nitũ arĩa nini twarĩ my brother wĩho na nĩ nĩ arakuire two years ago Mm. my sister Yes. rĩu nani Aha. ithuĩ nĩithuĩ twatigarĩte rĩu tũrĩ anini Mm. na nĩ harĩ na gap nene mũno Mhm. no na rĩu acio angĩ marĩ Bali. Kenda. Yes. marĩ kenda Mm. koguo rĩu bitu na hau rĩ gap ĩyo yarĩ hau Aha. so rĩu nona baba na mami mahĩtania rĩ Ithe matikuaga ciana. Oh. So mami Aya. atutigire kwa baba. Eh. Ah, Mami ambire yoka na ithuĩ. Yes. Oka na ithuĩ rĩ, tũke Ndoro mjini primary. Aha. Twarĩ Ndoro mjini primary rĩ, Eh. baba akiuga ciana ciake ikĩgũthomera majengo. Aha. Agĩka agĩtũgĩra. Mũgĩthiĩ mwea. Agĩcoka na ithuĩ agĩtũtwara gwa tata wa gwa sister yake. Oh, aha. My brother ũrĩa first born rĩ, Yes. hĩndĩ ĩyo arĩ mũjeshi by then. Mm. Akiuga akĩ request dad tũthiĩ tũthomere gwake. Mhm. Rĩu koguo twaumire haha tũgĩthiĩ na twaumire rĩu nĩ twa twauma kwa my aunt rĩ twathire na nyuki rĩu twathomaga na nyuki Garrison primary kũu nĩkuo ndathire ngĩnirorwo na nyuki Garrison primary ndarĩ ndorwo na nyuki Garrison primary rĩ tũrĩ atatũ nĩ ndathire na ngĩthoma though arĩ my brother na mũtumia wake rĩ matũkuire ta aciari no no niĩ ndagĩa na family rejection Yes. Nau nĩ ndaga parental love tondũ ona ũrĩa ti mũciari gwaku ũrakũrera. No nĩ nda performaga wega na ndĩ class eight rĩ, my dad nĩ arĩhaga cukuru, nĩ arĩhaga cukuru. Kuoguo ndĩ class eight my dad nĩ a pass ire. My dad a pass ire, ngĩrĩkia kĩgeranio na ngĩgĩa four hundred and sixty three marks ngĩtwo alliance. Get Alliance rĩ, my brother akĩnjĩra ndĩna family, your brother ndĩramũthomithia your sister, tũthiũrũre ma thĩ kana hihi nĩ aigĩire kanyamũ, hihi nake angĩ- angĩgũ support. Ĩĩ, Kwa nĩgetha ndamu ũthiĩ ona nyi- thukuru. ndamu ona nyingĩ ingĩũka Mũrang'a ndĩna matanya nĩ ngũtwarwo Alliance. Alliance ĩrĩa ĩhera Kikuyu. Aha. Ndamenyete nginya harĩa ĩrĩ. Eh. So rĩu rĩ, ndoka nderie mum, na ngĩeterera rĩu hĩndĩ yakwa gũtwarwo cukuru. Gaka hĩndĩ ĩrĩa gũtwaragwo cukuru rĩ, nĩ ndirikanaga wega kũrĩ on Saturday mami nĩ okire akĩnjĩta me na uncle yakwa angĩ tũrĩ andũ nĩma gabangĩte kairĩtu gathome, nĩ okire akĩnjĩra chagua mambo manne, ũthuure maũndũ mana, nĩ ciugo cinjũraga mũno tondũ ndiendaga gũciciria, tondũ anjĩrire ũthuure either kwandĩkwo,

Rĩu ũheagwo mbica, ũkerwo, ũkaheo nĩyo mbica ya mwanake, no kumbe arenda kũhikio nĩ mũthuri, na nĩ kũrutagwo ngiri ikũmi cia kũhinga mũrango, mũirĩtu ũcio ndakanathiĩ na mũndũ kũguo na aroragwo. Kũguo niĩ nĩ ndaikarire, my brother ũcio late ĩyo nĩwe wandeithirie, twonire he mũirĩtu ũkaga gũcerera tata wao, nĩ mwana na twarĩ ndũũ. Koguo rĩu mwana mũirĩtu ũcio hĩndĩ ĩrĩa okire rĩ, tondũ no twarangagĩrio ũrĩa kũrĩa ndĩ rĩ, no athire akĩbangĩra andũ ũra. Koguo ndorio ndathire mbabu ngiuma na taurũ. Rĩu nĩ ũĩ meciria mũndũ ndangĩũra enjaga. Ndorio na taurũ twathire nake Nairobi. Twathire nake Nairobi rĩ, nake nĩ arĩ na brother. Brother akiona na ruge na kamwira ni ona kairetu ri riu ukumumenya ro kamumenya tondu naikara kuu wi free koguo riu ukona onake muri free nake riu neki jadu akiona muiretu uyu ri nire tondu ndirenda uhoro wakwa ri reke nyambirie kumuhe gacohi rita mbere Robert ndaheirwo njohi ngiheo soda aria kere ikira gacohi kanini muthenya uria ikaranga ngimwira ai nina nina soda ii ikira gacohi ye ndurakinyia ngimwira tiga gwikira soda ii reke nyue O hau o hau-rĩ, akĩambĩrĩria kũndũmaganĩra. Tũtanathiĩ hau ha nĩ wanjia kũheo njohi-rĩ, rĩu nĩ wora kwanyu, ũhoro wa gĩthomo nĩ wathira? Gĩthomo nĩ gĩathira. Na rĩu nĩ wona ndathiĩ nĩ ndambĩrĩria maica maritũ. Korũo rĩu ndakinya hau rĩu ndiarĩ na another or any other option. Tondũ rĩu athiĩ mera ũhoro wa gũthomithia ndiũĩ mera ũhoro wa kĩ. Kwoguo rĩu ndambĩrĩria kũheo njohi-rĩ, nĩndakinyire andũ akĩambia kũnjarĩa mĩraa. Ndambĩrĩria kũrĩa mĩraa Na hĩndĩ ĩyo akĩnjarĩa wĩna mĩaka ĩigana? 14. Ah! Akĩnjĩra mũndũ nĩanyuaga bangi. Rĩu ndambĩrĩria nĩandumaga mbĩthi. Mhm. O ũguo ndĩrahũthĩra-rĩ, noguo twambire gũkoragwo tũkĩonana nake kĩmwĩrĩ. Ah! Aha. Agĩũka akĩmenya nĩndoha nda. Eh. Amenya nĩndoha nda-rĩ, Yes. Akiuga, Ndĩramũcambithia ndĩ mwana anga ndĩraceranga na ũ? Akĩnyingata. Anyingata-rĩ, ũmenye ndĩcoka gwitũ. Rĩu na ndirĩ kũndũ kũngĩ ingĩthiĩ. Kũu airĩtu aya ndeciria nyonage ndũĩ no ndamenyanaga na airĩtu kũu. Kũu rĩu twambĩrĩria gũcera na airĩtu acio. Twambĩrĩria gũcera na airĩtu acio-rĩ, ndakinyaga handũ ngĩenda kwĩyũraga, hĩndĩ ĩngĩ ngĩenda kũruta nda, ngwĩciria nĩathire akĩrwo. Athierwo-rĩ, mũthenya ũmwe-rĩ, airĩtu acio arata akwa nĩmanjĩrire atĩrĩrĩ, Handũ ha ũrute nda ĩno rĩ, hena mũtumia ũrenda kũgũra mwana, reke tũgwethere mũtumia ũyũ ũmwenderie mũ, Mwana. Ah. twarĩria na mũtumia hĩndĩ ĩyo nda nĩ yakinya mĩeri ĩtano, ngĩendia mwana yarĩ mĩeri ĩtano na nuthu, Arĩ o nda. ndendia mwana e nda, Robert. Haiya. ndamwendia ngiri twendi, He? Robert ndahoya ikũmi ta down payment. Aha.

Ndaikaria nginya ihinda rĩa kũhingũra rĩngĩ thiĩ ngĩhingũrĩre aya center ya thibitarĩ private. Yes. No kwĩhingũra wega gũthiĩ gũkorwo na Hingũra thĩna. ngĩgĩa kamwana, Aha. kagĩa kana ga kahĩĩ rĩ, Yes. kana ngĩkaheana mũtumia agĩkagĩra. Eh. Akagĩra rĩ, Ko period ĩno wendia mwana eh, wĩna nda ya mĩeri ĩtano rĩ, ũngĩgakinyia mĩeri kenda mĩeri ĩno na ĩna rĩ, nĩ mũraranĩria nake? eh, na nĩ arandora wega. Oh, aha. Nĩ ndũrona ndirahũthĩra indo. Ndũrahũthĩra yes. Rĩu rĩ, Mm. Nĩguo ndacokire ndagĩa mwana rĩ, tũkiuma nake. Twauma nake rĩ, akĩndwara nyũmba ĩngĩ. Andwara nyũmba hĩndĩ ĩyo nĩ wamenya ndiamenyaga kũrĩa aikaraga Njuguni that time rĩu no gũka okaga kũnjetha. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa okire rĩ, ndonire thigari cioka, ngĩhana ta ndanyitwo, ngĩhana ta nyitwo mwana. Ndorora niĩ ndanyitwo rĩ, ngĩtwarwo Kĩrigiti approved. Ndatwarwo Kĩrigiti approved rĩ, gũikara mĩeri ĩigana ũna. Airĩtu twarĩ nao huruma twarĩaga nao mĩraa rĩ, na kũrũra na ũrĩ tũkĩbangĩrwo twabangĩrwo makĩnjani tũbange twa tũngĩthiĩ na kwĩna tũcoreirwo nĩ twaumire na tũkĩona kangeta wĩka gatwetereire hĩndĩ ĩyo ngĩoywo twoywo rĩ twatwarirwo dandora ndatwarwo dandora rĩ dandora nĩ ndaheagwo mbeca ngerwo nyumĩre harĩa ha cibũ kana harĩa huruma flat ngaingĩra ndĩna ka bag ũmũthĩ ndaumĩra ha cibũ rũciũ ngaumĩra flat.

Nĩ tondũ rĩu ndagĩthĩa nĩ ngũhetwo mbeca ndathiĩ nĩ ngũgũra bangi ngucie. Rĩu ona nĩ mambĩrĩria kũmenyana na tũbendi. Tũngĩ nĩ menya nĩkĩ nao ngĩmera aca. Mũthenya ũmwe rĩ, manjĩrire hingũre ngĩhingũra nĩ sniff. Kumbe ndarĩ nĩ pendi wa cocaine na ndioĩ. Ngĩrĩo makĩnjĩra aria nĩ mamenya ũngĩcoka kũu. nĩ mwaki tondũ ũkwĩrwo rĩu nĩ wambĩrĩria kũruta thiri yao. Thiri yao. Ũgwĩka atĩa? Ngĩ- Ngĩtwarwo Ma- Mathare North. Ndathiĩ Mathare North rĩ, Rĩu nginya kabagi nĩ ũgũkinyia kana rĩu ũgũthiĩ nako? ndigũkinyia ona kũndũ ndamĩendirie ona ndarĩirwo ĩyo ĩngĩ ĩgĩkuo. Ehe. Ndarĩirwo ĩyo ĩngĩ ĩgĩkuo. Ĩĩ. Ĩyo yakuo rĩ, tũgĩcoka rĩu nĩ twa yani ngiuma kũu ngĩthi mathare no mathare no thine kũ makĩnjia gũkũ oka rĩ nĩ tũkoni ĩra ũrĩa ũrĩrutaga tarĩu tuoe ya shoplifting roba witũ Eh, ndaingĩraga supermarket na buibui ngoya kĩbũyũ kĩa rianito kĩa rita ikũmi na maraci na kĩ na kĩ mũingĩraga rũcinĩ tene aha, ũmwe nĩ wakora cibi kamera ũrĩa irathi mm. ũngĩ nĩ wa

Ndanyitirwo. Na indo icio cia kũiya? Ngũhũrwo nĩ raiya tu. Niĩ ngĩrigwo. Saturday rũcinĩ, niĩ rũcinĩ kĩndũ thaa kenda rĩ, ngĩigua, no ngĩigua nyimbĩte. Ngĩrora ũguo rĩ, ngĩigua kũndũ kũranunga, ngĩrora ngĩona mabũrũri arabu njigĩrĩirwo guoko. Kumbe borithi ciahũrire, ndoka. Mũingĩ wakũhũrire borithi magĩciria nĩ waku a? Ĩni makĩndwara citi mocarĩ.

Andũ othe makiugaga na ti wĩ mũtungo ĩ kau niĩ ndaigua ehe nĩ ngũgĩ ũnjĩraga mũtungo no mamũrĩ ũnyonete mau anjĩrĩria njuge mũndũ wa- anjĩrĩria mũndũ wa e mũtungo Ndũkau- ah, ehe, ndũkauge atĩ warĩ kĩrĩa nĩ mũtungo ũkoragwo wĩ mũnũre Ĩ, by the way, ah, nĩ ndanyita ehe nĩ wacomoka wĩ mũtungo ndĩracomoka ndĩ mũtungo yes Nĩ gũcomoka rĩ. Mm. Nĩ magũkuona ũgĩcomoka? Ĩĩ, ona makĩrekire indo makĩũra. Ah. He mũtumia atigire kĩbeti, ngĩthiĩ ngĩoya na ngĩoha cuka wa rĩau na burana. Mhm. Niĩ ndaigĩrĩire Kenya bus, andũ Mm. magĩcomoka makĩũra. Conductor handũ ha kũndĩhia anjĩrire pole, akĩonia fifty yake njiga community. Aha. Hau ngĩikaranga ngĩikaranga ngĩona kĩbathi, Mm. ngĩharũrũka. Ndaharũrũka rĩ, Mhm. gĩthiĩ gĩkĩnjiga gĩkĩnjiga town, Mm. ngĩthiĩ ngĩoya. Ngĩoyaga karĩ ngĩgĩkorwo harĩ tondũ niĩ mwenyewe ndauma rĩ kĩheo kĩbeti kĩrĩa ngĩthiĩ kũrĩha ndonire kĩrĩ na magana merĩ koguo niĩ ngĩmenya ici nĩ kũgiria ndathiire kũgũthagũthĩra arĩa angĩ na manyona makĩmaka rĩu tondũ marĩrwo mekuga atĩa mekũndutire kũ arabu nĩ marĩrwo mekũra ithe wa mwana wakwa atĩa tondũ nĩoĩkaine.

ndawa itianinire wiki Mhm. ciaga kũnina wiki rĩ Yes. nĩ ndaikarire ngĩcoka makĩambia gũthekera ngĩthiĩ taũni Mm. ndathiĩ taũni rĩ Mhm. ngĩthiĩ harĩa hũrĩ undi gacocoro gakoragwo ngĩambia gũkoma Mm. mũthenya wa gatatũ ngĩigua ndahũta ngiuga reke nyumĩre thiĩ ngethe gĩa kũrĩa Mhm. mũthũngũ anjĩtire hau rĩ akĩngua Mm. akĩnjũra thĩna wakwa nĩ kĩĩ ngĩmũhĩra

nĩguo manjĩtĩire macokora mm. nĩguo manjĩtĩire macokora manene manyite mm -hmm. manjĩtĩra macokora manene rĩ ngai uh -huh. manjĩtĩra macokora eh tũthiĩ na mbere manjĩtĩra macokora manene rĩ nĩguo macokora mau mandeng'eririe mm. macokora mau mandeng'eririe rĩ ngĩona arũme marĩ atatũ mbere ngĩmera nisaidieni

Nĩwona, o nao nĩ maiguĩte makĩnjĩra. Rĩu ndathiĩ-rĩ, nĩ mahoya ma mũico Robert rĩ, ndahoete ndĩ standard eight, ndinanyita Garrison, ndaririkanirie Mwathani. Ngĩthiĩ ngĩhoya ngĩrĩragĩra Ngai, ngĩrĩragĩra Ngai. Arabu nĩ ũndũ wa kũgĩa mwana ndĩ mũnini nĩ ndarĩ na phobia ya arũme. Nĩwona mbeca rĩu menyete cia naihenya cia ũici, cia ũici. Kuoguo rĩu hĩndĩ ĩrĩa maiguire ũguo-rĩ, mathiĩ magĩta receptionist makĩmwĩra oke arore nĩ kĩĩ. Mamwĩra oke arore nĩ kĩĩ-rĩ, oka akĩmera atĩrĩrĩ, Oya ndĩrahoya. Rĩu nĩ ndauma bafu maheire kĩnyatha na t-shirt makĩnjũria can we go with you to Zambia? Hĩĩ! Nĩ ũkũrega? Kũngĩkorwo mwathani arĩ oka ategũtũmana. Aiya! Ti rĩngĩ nĩ rĩu. Ririkana andũ a hiro-inĩ nĩ maranjetha. Andũ a cocaine. Mocarĩ. Supermarket. Mũciĩ gwitũ ndingĩcoka. kĩrigiti Aha. kũndũ guothe gũtuĩkire kũnde- kũred hot koguo rĩu rĩ Nĩwona Ngai waku nĩoka nĩwagĩa kamweke rĩu gaku. kĩbandĩ gĩakwa nĩ gĩategeirwo Mhm. na na mĩaka ĩtandatũ mbere Mm. na ngĩona ID na ngĩthiĩ Aha. ndona ID na ndathiĩ rĩ Yes. ngĩona kĩbandĩ na nĩwona hĩndĩ ya moi gũtirĩ ũndũ ũtangĩekire Ĩĩ. Kũu rĩu-rĩ, ndonia gĩbandĩ na ngĩthiĩ. Ndona gĩbandĩ na passport na ndathiĩ-rĩ, mwanake ũmwe-rĩ, ithe arĩ minister kũu Zambia, rĩu ndathire ngĩikara kwao na ngĩtwarwo thibitarĩ na ngĩikara kũu mĩaka ĩrĩ. Ngĩka ngĩmera nĩndĩrenda gũka gũcera Mũrang'a na Kenya, Mũtumia ũcio nĩathaithire Na rĩu mũno. kũu ũraikara mĩaka ĩyo-rĩ, nĩkĩ mũreka? Ndarutaga wĩra wa nyũmba na ndarĩhagwo, nĩ ndaneagwo mbeca ngaigĩrwo. Aha. Kwoguo ndarĩ na mbeca imwe nyingĩ mũno cia mĩaka ĩrĩ. Aha. No rĩu kũu Ndaruta wĩra kwa- ndũkũhũthĩra? Aca. Gũtirĩ kĩndũ ũkũhũthĩra? Aca nĩmambĩte makandwara thibitarĩ na Oh, ngahũthĩra mm. na Na ngathondekwo. ũgathondekwo, yes. Rĩu ma- mũtumia ũcio nĩathaithire mũno ndigoke Kenya, Mhm. but niĩ mwenyewe-rĩ, Yes. ndamwĩrire nĩ ngũka ngĩmwĩra no one week njoke nĩ ngĩũka Kenya handũ ya njoke Murang'a yes ndathiĩ gwetha arata arĩa akwa haiya na mona eh, ndĩ na mbeca eh, makĩmenya rĩu ti hĩndĩ ĩngĩ makĩni overdose aha mani overdose rĩ, yes rĩu ndacoka gũikaranga ndaiguire Kenyatta ahete guoko gũkũ guothe Robert mũrebi wa njohi rĩ aha nĩ gũtũgũga tũgũgaga yes Wamĩra nĩ torwagaga. Ĩĩ. Nĩkĩo ũiguaga na story nyingĩ nĩkĩo ũiguaga ĩkĩrwo story za Jaba. Ooh. Aha. Tondũ aturaga arĩ Amĩra na story. Aha. Mũndũ wa bangi nĩ kũrĩa arĩaga mũno. Yes. Mũndũ wa hero nĩ na kokaini akagia mũndũ. Nĩendaga gũikara handũ he mwaki. Ala. Rĩu nĩendaga kĩndũ indo sugary, gakeki, soda. Aha. Koguo ndaikari ĩngĩgwa. Ooh. Rĩu passport ciakwa, mbeca, ciothe ciathirĩire hau. Ndarora na, na aya rĩ Mm. aya marenda gũkũhũthĩra tondũ rĩu nĩwoka na woka na mbeca rĩ Mm. o mena bata tu na mbeca ĩni na mandũ a thibitarĩ mekũngĩra mangĩra rĩ ndamoria makĩnja passport rĩ Mhm, na rĩu nĩwe ngwenda kũra mũthikĩrĩria Mm. mama mama ndatiganĩte na mĩaka ĩrĩ mhm. no ndoka makĩnengere yes ndauga "Ai, Zambia nĩ mekũmenya ningĩ ndĩrahũthĩra o wiki ĩmwe Aha. njoke njoke aha mũthikĩrĩria ndũkanatige ũcokere hau nĩho wĩtegaga ndetegeire hau aha nĩ ũgũtigĩte mĩaka ĩrĩ na nĩ woka rĩu nĩ wacokerera, ũkũigua atĩa? Kĩndũ kĩa mbere ndambire kuona atĩrĩ, ndiambire kũgĩa na second thought, ndambire kuona ndĩna mbia, and the more ndĩna mbia the more ndĩramarĩria rĩ, ngĩcoka ngiuga atĩrĩ no ũmũthĩ ngũhũthĩra. Rũciũ ndikahũthĩra. Ningĩ rĩ Zambia mekũmenya na kĩ? Ndahũthĩra hanini rĩ, no ndiamenyaga aya nao mena wara, and the more ũrĩa ndaikarĩte itekũnyua rĩ, na nĩkĩo Robert wĩkoraga andũ aingĩ magĩcokerera. Na nĩkĩo tugaga ũhoro wa PPT, people, places and And things. things, yes. Kwenda kũria andũ arĩa twarĩ nao. Handũ thi gwetha andũ angĩ thi move on rĩ, ndacokire o karima karĩa ndarĩ. Acio no ndathire gwetha. Nao matiaumĩte. Koguo nao makĩnjokia ha? Aha, oho. Makĩnjokia rĩngĩ. Na Nĩkĩo kwanja rĩu mũndũ arĩ- magĩgũcokia na ũru mũingĩ. na ũru mũingĩ tondũ ndacokia nginya na irema. Yes. Rĩu ningĩ rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩme nguma thibitarĩ ngĩambia shoplifting. O rĩngĩ? Ĩĩ. Ndĩrona ta rĩ, ndĩrona ta he mũtumia warĩ kũu wĩra woragire mũthuri wake mena mwarĩ. Ũcio ciana ciake ici ngĩigua kũmwona rĩ, nĩwe wamerire. Niĩ thutha wa wiki ĩmwe ndonire mami angĩra, ngĩũka ngĩra nginya Lang'ata, ũmenye mũciari. Mũciari wa mũndũ no mũciari. Angĩra Lang'ata, twoka nake. Yes. Mũthikĩrĩria, hamwe nawe Robert, Mwatigia enderia mwana ii. Ĩĩ mwana nĩwendirie. Ndoka Mũrang'a ndoka Mũrang'a ndakorire kĩhĩi kĩnene kĩrorete mĩaka ĩtano. Kũũ? Na mami ngĩũria mami atĩrĩrĩ. Ũyũ warutire kũ? Akĩnjĩra mwana nĩ niĩ ndagũrire. Ngai! Kũũ ngiri ikũmi-rĩ. Ka ũtamenyaga mamu wanyu akĩgũra mwana kana atũmĩte mũndũ? Nĩ ithe wa mwana watũmanire. Ooh! Aha! Plan yarĩ yake. Yes. na mami Aha. ĩndĩ ũkorwo na hĩndĩ ĩno ndĩ mathare no thiĩ nĩtwahĩtũkana nake na ndarĩ anjũria Na ndarĩ kĩũria akũria kĩgiĩ kĩa mwa- kĩũria kĩgiĩ mwana. mwana Aha. koguo ona gĩtũmi kĩa kũnjũria nĩamenyaga koguo nĩamenyaga niĩ ndiũĩ rĩu akangua Yes. Oh. Aha. Nĩ Koguo nĩ- woka. nĩo magũrire nĩgetha ndikorage koguo mwana Aha. ndamũkora Tondũ kũ. nĩmamenyire ndũgũtuĩka responsible Mm. na ndũkũhota kũrora mwana. niĩ rĩ Yes. ndekĩrwo patĩ Mm.

Rĩu rĩ, Nĩ makũmenya nĩwe wendia? kĩmwana kĩa my brother gĩkaonania na mbũri ĩgĩtwarwo thoko gĩkĩũria, Eh. magĩkĩra we ti enda ũgatafute mbuzi ya nyanya kũu. Magĩthiĩ kũu agagĩkĩona nĩ njohore gĩkĩmera korwo mateng'e magĩkora hingo ĩyo nayo yakinya mũkũ nĩ kwendio yendio ngiri anga mũgwanja. Aha. Rĩu mwene kwendia nĩ wagire, mwene kũgũra nĩ wathire hathara Hathara. na ndangĩnjũria kĩũria. Nawe matano maku o rĩrĩ nĩ ũkũnetwo. Ona nĩ ndĩmanyuire. Haiya. Niĩ ndacoka mũciĩ ndĩmũrehire. Rĩu kuma hau nĩ twambĩrĩria Ũndũ ũgekĩka cibũ ũyũ wa gũkũ Mũrang'a nĩ ambia gũteng'erania na niĩ. Kũngĩairwo nĩ niĩ ndethagwo, ngĩona cibũ haha nĩ twangĩgiana nake na gwacang'a na bangi ngĩkĩra Mũrang'a taũni. Rĩu nĩ ndathiĩ ndatuĩka commercial sex worker na ndatuĩka ring leader wao. Ndathiĩ ndatuĩka ring leader wao ngĩmeta, ngũmacokanĩrĩria ngamba ngamahũra haro ĩtahana. Twanyitanĩire tũrĩ atatũ. Ĩĩ. Na o Saturday o Saturday o mũndũ nĩ andĩhagĩra ngiri na ti ngerenio ũrehe. Arabu nĩ twarĩ na constitution. Na nĩ yake arakũrehera? Akeni mũnene. Eh, ahanaga cibũ, ahanaga DO. Nĩ kwarĩ na constitution. Ehe. Ũngĩ nĩ mũndũ ũgĩũka gũthaithana, ma ũmũthĩ ndinona ũrĩa matano. Yes. Rĩu rĩ, Na nĩ twarĩ na constitution. Na tondũ wacoka Murang'a na maũndũ maya ũreka Murang'a rĩ, na mami wanyu e mjini rĩ, nĩ aramenya kũrĩa ũrĩ? Ĩĩ nĩ arakĩigua. Nĩ aramenya ũrĩa ũreka? Ĩĩ nĩ. Hmm. Ona ngũkĩnyitwo akerwo angĩre. Haiya. Aha. Ona maũndũ mau mothe ngũgĩka njoke thiĩ mũciĩ. Eee. No nĩ wamenya ũrĩa ũrathiĩ na mbeca? Egwĩka atĩa? Mami ona ndarenda ona rĩu. Nĩ anogirio biũ nĩwe. Gakure nĩ ndonaga ngiri. Mhm. Ndona ngirio rĩ, Mm. mara matatũ ngagũra njohi ya ikombe. Mũrebi nĩ mũtana nĩ atanahaga. Ĩĩ mũno. Nĩ aheanaga tondũ nake rĩ, Mhm. aga akagũrwo. Nĩkĩo ona mũndũ atwĩte mũrebi. Oh. Nĩ ũiguaga Tondũ- kĩrabu nĩ meraga we thiĩ we nĩ anti mbaya. Ehe. Koguo mũrebi nĩ agũraga akaiga mũthithũ. Nake Oh, rĩrĩa akaga nĩ nĩ akagũrwo. akagũrĩrwo. Nawe wona mbia rĩ, ũkĩona atumia aingĩ moragia mũthii kaĩ ũyũ ũtũraga ũgũragĩrwo. Aha. Nake rĩrĩa agaciona ciothe. Akamagũrĩra othe. Ũrĩgũra njohi ya magana matatũ na nĩ ũragũra nĩ ũkaiga mũthithũ. Mhm.

Ka- kamucere ga Stilnox ga kũmadunga Ala. igana rĩrĩ rĩngĩ ngagũra tũbegi na njũgũ irio ngarĩa kĩbaũ mwana ndikũrora Yani Ũrarora. ũkũrĩa kĩbaũ. ũguo anja acarĩaga ũnyuaga ngiri Ũkarĩa 50. rĩu Nĩ ũcio ũrimũ. narĩa ũcio arĩaga nyingĩ ti maheni anja Eh. acari nĩ ekĩte mathabu Eh. koguo rĩu niĩ rĩ my- my constitution ndũgatware ũcocoro ndũkae kũgĩa protection Mhm. na ndũkendia raithi Mhm. rĩu maica marĩ kũnyitwo Yes. ngĩrekagio kũnyitwo Ũkĩrekagio, ngĩrekagio mhm, kũnyitwo mhm. ngĩrekagio Mm. mũthenya ũmwe he mũirĩtu aigire ngiribote ngĩthiĩ ngĩmũnyi- ngĩmũ- ngĩrwo nĩ aiya Aha. na nĩ mũgeni Yes. ngĩmuona na ngĩmũtunya mbeca iria ngĩthiĩ ngĩikia handũ baibũ-inĩ ya kĩoro Eh, na ngĩcicunda handũ itangĩonekana Eh. twokire tũkĩnyitwo ithuothe Aha. twanyitwo ithuothe Yes. Twarwo igoti-inĩ, twatwarwo igoti-inĩ na tũgĩtwarwo, twanyitĩtwo tũirĩtu kenda, rĩu nake wa ikũmi. Na hĩndĩ ĩyo nĩ mwaka ũrĩkũ? Yarĩ, I think yarĩ yarĩ twenty twenty ten, twenty ten. Nĩ mwatwarwo igoti-inĩ.

Na ũmenye ndũratwara igoti rĩrĩa ũracenjania ũcenjania. Koguo twathiĩ gwĩ cira nĩ ndonire mũthigari ũcio atĩrĩrĩ, we mũthigari ũrĩa twamũikĩtie arĩ mwaria. Ngĩmũria atĩrĩrĩ, harĩ andũ nĩ mokire na mũthitangwo wa mbere ũka gũtũnyita? Akiuga aca. Harĩ marĩtwa akwandĩkĩire maitũ nĩ getha ũke ũtũnyite? Aca. Harĩ andũ wanyitire ũkĩre kĩ? Aca, njarĩria marĩtwa manyu. Ngĩmatũgweta kuma mbere nginya mũico toyo yarĩ sitting officer. Ngĩmũria harĩ ũndũ angĩririkana? Mchuguzi oka ene ngima ene mchuguzi. Ũngĩthiĩ rũnjini gũthiaga andũ aigana? Andũ erĩ. Ithuĩ andũ ikũmi nĩkĩ twagĩraga? Aya. Nĩ thukuru yarĩkwo kana nĩ kompiuta kana nĩ kĩ? Ĩka gũtuĩka jaji. Akiuga no ũciaci akiuga acokie kĩũria kĩu. Ũhoro ũcio Esther nĩwe mũthomu mũno nĩ agĩka. Yes. Nĩaikarire mũno ategũka. Mm. Aikara mũno ategũka rĩ. Hĩndĩ ndoka ndarutwo na payslip nĩ my brother. Aha. Rĩu ndĩracira ndĩ mũciĩ. Aha. Ũcio nĩaikarire ategũka. Na hĩndĩ no inũka wacira wĩ mũciĩ rĩ. Mm. Nĩ ũgũthiĩ na mbere na maũndũ maya ma waganu maya ũreka kana rĩu nĩ ũkũrũgamia? Kũ? Mũthenya ũmwe ndathinda nyua matinga na nagũkũ matinga nĩ kĩ njohi ingĩ ciĩtagwo cio twekĩraga thuruarĩ thĩinĩ no kũndũ gwĩtagwo katimba nĩmwekĩraga kĩ nĩ macohi maya makũrugwo na mĩrati na nakĩ Eh, mwekĩrwo takata mwekĩrwo mwĩragwo mũikie nguo cianyu cia thĩinĩ nĩ mũgathiĩ cia kĩ nĩgetha ĩohe mũndũ ĩtagwo njohi ũtũrĩa ũnyuaga oro hau Rĩu ndathire gũthondeka ndathire gũthondeka ngĩruga igana rĩu thiĩ gwĩtĩka igoti-inĩ warrant ĩkiuma Aiyaĩ wanyitwo. Mhm. nĩ wanyitwo Mm. na tondũ kũrĩ angĩ matathiĩte rĩ ndetereire nginya rĩrĩa makanyitwo Mhm. ndetereire rĩrĩa makanyitwo rĩ Mm. hĩndĩ ĩrĩa manyitwo nĩguo ndetwara igoti-inĩ he mũthigari warĩ ho wetagwo mũcaũ Mhm. anjĩra auga nĩ ũĩ wĩra mũno ngĩmenya we nĩ ũĩ wĩra Mhm.

tũgakorana ũngĩ akanjĩra atĩrĩrĩ Eh, Sunta eh, Fuma- ũmũthĩ ũmũthĩ ũkuonia mwerekeri witũ macini macio ndoĩ macini nĩ nĩ pasta Ehe. ũngĩ ngakorana na ũngĩ yes watakorwo ngamũteca ngamũteca Mhm. akanjĩra atĩrĩrĩ na unajua madam anaitwa Faiza ngimwĩra Faiza Faiza

Niĩ ndigũtwarwo thĩinĩ. Ehe. Jaji akĩnjĩra atĩ anga ũcio ndaonekana anga nĩ Airisha nĩ Airisha. Ngiuma niĩ rĩ, nĩ ndehoya Mm. ũmũthĩ ũkorwo rĩa mũico. Rĩu ũramenya kũheanĩtwo rĩa mũico. Ndathiĩ nderire jaji hĩndĩ ĩrĩa twĩhĩte haha rĩ, nĩ twehoire. Na igoti rĩkiuga, mũthĩgwo mũthenya wa mũico, kĩhoya kĩrĩ kwa gitũ na igoti rĩhinge. Rĩhinge, yes. Tũkĩrwo tũcoke na hau. Twacoka rĩ, magĩũka o enyewe makĩuga tũrĩ kĩona andũ a 87 ĩ, kũrĩ ũngĩrĩ kĩona ũnyitwo rĩngĩ. Ngĩmauria ona ũguo nĩndarega, niĩ kũringana na ũrĩa ndũmĩrĩire watho ũyũ, na njũkĩte cira ũyũ, itekĩona watho ũrĩa ũnjagĩrĩire. Twakĩrwo igoti nĩrĩatũrekia. Na atĩrĩrĩ, ũgĩ ũyũ wothe na ũcamba wa kũ address igoti na kũmera ũrĩa we ũrenda warutaga kũ? Ũrauga ũguo na mweri Kwi hindi ndohetwo ni undu wa kumunyana magego, ngaiya muthuri mutumia nake oka ngamuhura ngamunya magego, ngamwiraga ndiagirite muthuri gwake. Riu ndathii ndohwo tondu ndohirwo na grievous hamu ri. No niwacenjirie Na riu ukamunya ndikoragwo- magego. riu ndikoragwo- riu ndathii ndiathomithia andu. Ehe. Ndathitangwo na grievous hamu ri, Yes. nie nindathire ngiira jaji, hindi iyo yari jaji, hindi iyo etagwo Wanjiku, ndimwariga ona. Twitũ tũciarĩtwo tũrĩ atatũ, mwanake ũmwe na airĩtu erĩ. My brother nĩ akuire na my sister ũcio ũngĩ ahikire mũrũ wa brother na ndĩna mĩaka ĩna kuma rĩrĩa ndĩmwĩrĩga. Ndĩrona ndĩna ciana igĩrĩ, mĩaka ĩtandatũ na mĩaka ĩtatũ. Mweri ikũmi na ikũmi na ĩmwe mami ndokire kũndora, ndoria nderirwo nĩ agĩire mũrimũ wake wa kũgũrũka. Mami agĩthiĩ gũkĩra, nena igoti ndauga mami nĩ mũgũrũki na aikarĩte hau. Ngĩmauria ona, mami ndarĩ ahika. Ona tũtirĩ mũgũnda tũikaraga manjago nyũmba cia ũkombora mami no kũ Eh, ndimari ona ũndũ ingiuga kĩko gĩkĩ ndikĩũĩ na ndiagĩkĩte eh. no ngũkorwo igoti nĩ rĩonete ndĩ na mahĩtia Yes. nĩ nduĩte mũndũ aremwo nĩ cira no ti mũndũ ũĩ gĩko Aha. ndahiro probation probation probation na kĩndũ grievous ya mwahenia njanji atĩ Atĩrĩrĩ, nũ wakũheaga ciugo icio cia gwĩtetera? ndakĩna 463 na kwĩndĩ hĩndĩ ĩyo ningĩ ndarĩ rũmande twaikaraga thĩ Riu ndananyitwo ngohwo muthia mugacio we ni prosecutor we ni muthitangwo we ni we the the the, the complainant riu cira ucio ciragwo kae Aha. na he ground uthiaga guthie ta riu yari mitigation yo wete njanjo gu atangikuha umwire ndahoya ona akorwo ndimwateirie unduire ta mundu aremwo ni cira Ĩĩ no ti mũndũ ũnyitĩkanĩte na mahĩtia. Ĩni. Aha. By the way, ona niĩ ndĩ njanji ũngĩnjĩra ũguo rĩ, nĩ guoro rwa ngoro. Kũguo rĩu nĩ wethaga ground ĩrĩa ũngĩthiĩ kwaria. Ningĩ ũndũ ũngĩ rĩ, ndĩmũhe kĩheo kĩa kĩu gĩa kwaria. Gĩa kwaria, yes. Nĩ ndĩ kĩheo kĩu. No ndiamenyaga kĩarĩ thĩinĩ wakwa. So that's how rĩu nĩguo ndambĩrĩirie rĩu maũndũ mau ma, rĩu mũthigari ũcio rĩ, twathiĩ twarekio rĩ, he mũthigari watũgĩraga. njera agatũrehe igoti-inĩ nake twarĩkio twarekio rĩ athire akĩoya rũni nĩ ona mũhiki akĩrehe rũni Eh, kũrĩ we Aĩ, arĩ mũkabira ndamenya mwana ndĩ angĩkwenda nĩ ũguo Ehe. rũni twarĩa ĩ twategetũka ngĩmwa na hĩndĩ wanina ĩno mũrarĩa rũni rĩ no rũni mũkũrĩa kana Ndingĩtuĩkire mũtumia rĩu ndingĩakĩmwĩtia Nĩ mũkũgĩa mbeca mwana? ũrĩa Oo, nĩkĩ ah, niĩ ndĩ bata wa ndũkũmũgĩra mwana ndauga ndamwĩrire atĩa wanina mbeca ũnyihie ikeno mbeca cianyiha ũnyihie ikeno okire kũndehe ng'e ngĩmũgũtha cuba ĩno ngĩmwatũra mũthigari ĩni agĩthiĩ kwao gĩcagi oka na kairĩtu oka na kairĩtu no arangia mũthenya ũmwe rĩ Mm. akĩngora taũni akĩnjagagia akĩnjagagia rũcinĩ ndathire gwake na bangi ciakwa ndathire gwake ngĩthiĩ ngĩmũkora ndamũkora rĩ ngĩgũthagũtha mũka akiuma ngiuma ningĩ ũyũ mwanaka auma akĩmuoya kerĩ apa ana nĩ magana matano na makĩmũtura mũno rĩu hwainĩ okire mbeca icio ciake ndacinyua bangi ona mwana ndinarora thĩnaga kĩne nda hĩndĩ ĩyo tonyua njohi yetagwo kana na ndũkarĩtwo kana rĩ gakinya nda gakagimara Ũkwanĩrĩrwo kũgĩa ũrũme. Na kagĩe ta ũmwe mathagia akoretwo aigĩte kũgũrũ igũrũ ũguo, ndauga anga amĩtigaga nayo akinyithia kũgũrũ thĩ. Kwa rĩu niĩ njikarĩte thĩ ngũona no ndĩrethema thigari rĩ, njikarĩte thĩ no ndĩrethema. Okire ahũrĩte rũhĩ ũũ paa! Kwangu ulikuja kufanya nini? Ndamũgũthire ihiga ndonire rĩu itagitũka kumbe ndĩramuonia kũgũrũ na ndiũĩ. Ndahaicire ngari ngĩũra. Ngũthiĩ kũ? Kiambu, Kiambu nĩ kwa Rĩana. Ndathiĩ Kiambu kwa Rĩana rĩ, Kũu nakuo rĩ ngĩigua nĩ mũndũ wendagia bangi. Nĩguo nĩ wathiĩ depot yayo. Ndamba ndandĩkwo irabu cia kũu, ndacoka ndandĩkwo ndagĩa ndũgũ na mũndũ wendagia bangi. Nake agĩa road accident akua. Ngai, Akua rĩ, bangi rĩ ĩgũthiĩ kũ? akua rĩ ngiuma kũu ngĩthiĩ ngĩandĩkwo kũndũ kũngĩ. Hĩndĩ ĩno ũrendia nĩ ũkũmĩnyua? Ageni ngũkĩgucia ndakĩgucia. na biũ biũ ũkagucia biũ na gũtirĩ ũndũ ũgwĩka atĩ rĩu nĩ- nĩ kũmenyerire mwĩrĩ angĩakĩmenyerete Mhm. koguo rĩu rĩ hĩndĩ ĩngĩ rĩ ngĩthiĩ kĩrabu kĩngĩ ngĩandĩkwo ndandĩkwo tondũ ndĩ- nĩ ndahotaga o ũguo ona ngĩarĩria andũ gũkũ kĩrabu nĩ ndahotaga kwarĩria andũ mũno Mhm. kũrĩa ndandĩkirwo rĩ ngĩnyua ngĩrĩo gũkĩiywo Eh. ngĩnyitithio ngĩtwarwo gĩkũyũ police station Aha. ndatwaki kuu police station rĩ ngĩcoka ngĩtwarwo nginya Lang'ata no ndĩki kuu nĩ ndarorete wega ũmbi-inĩ ngona mandĩkĩte kwairwo mweri ikũmi na ĩmwe na ndaiyĩ- ndanyitetwo mweri ikũmi ngĩkira mũthenya wa igoti ndeti ya ũmbi Aha. mũthenya wa cira Yes. ngĩra prosecutor na jaji tathama iranyitirwo mweri cigana Mweri ikũmi na ĩmwe. Nĩ mweri ikũmi. Kwa njĩra Kwairwo- ikwairwo rĩ. mweri ikũmi na ĩmwe was already in the custody Aha. etha imũ ici ngerekio ĩyo yarĩ ndauti nene mũno ngĩona gũkũ nĩ kĩambu na nĩmekũnjũraga ndathire na roko nako ngĩambata na kũu rũgongo kũndũ ndathiĩ ngĩandĩkwo kũndũ kwa waru ngĩandĩkwo kĩrabu Mm. mũmathai nake rĩ mona mũgeni Ũretho wĩra wa irabu nĩkĩ? Tondũ rĩu ũratwarwo na aroko kũndũ kũrĩ maguo ũndũ gwetha ndũrĩ ndamenya wĩra wa gũthiũrũrũkiaga na kũu nĩ ũkũhota kũiya marĩ yo Ehe. nawe kona ndathiĩ rĩ Yes. mathai wĩciagia nĩ akĩgu moka makaingĩra kĩrabu marengi hakũgũrĩra kũra Gakachenjwo agachenjwo kumbe akoragwo na kabuku athiĩ akandĩka Haiya. nakĩo karĩa mbeca ciake cingĩheo kĩa kwĩra leo tunaenda nyumbani yerwo ũkamwĩra niko na mzee akwĩraga umbwa sana mbona wewe unakula pesa yangu akaigĩra hĩndĩ ĩyo akuĩte aingĩ rĩu are thĩna mbeca nĩ ũkũrĩra kana wĩke atĩa Ehe. mũbuate wamũbuata nĩ watuĩka mũka Yes. rĩu niĩ nĩ ndamenyire thiri yao nginya matigaga mbeca kũu mathai wakwa mathai ũmwe akĩendia waru ngĩmwĩra tũthiĩ na thoko taũni iharũrũka hurururururu ona rũkũ kĩrabu kĩrĩa twaingĩrire ndamĩkaga njuti nĩ ndĩrauma ndagũra maĩ ta indo ndĩrathiĩ ngagũra kĩndũ ngacoka ndĩmwe gwitũ twathiĩ rĩ tondũ nĩ ũranyenda mũno rĩ ũkagũra okay ngũcokia thutha ndĩ kikuyu rĩ Yes. ndĩ kĩambu rĩ Ĩĩ. kũu nĩkuo ndamenyeire mũcere Oh, aha. Kũrigwo ndamenya gwĩkĩranĩra ndawa. Mũce, aha. Mũndũ Ũyũ ndamenya- mũndũ agakoma we nawe ũkamũiya. Eh, Rehũ nayo ndamenya gwĩkĩranĩra ndawa. Kũguo rĩu ndathiĩ naro kũrĩ ona kaũndũ kau ndiona ko. Ciĩkĩragwo maũndũ merĩ nĩ mĩthemba mĩingĩ. Kũrĩ ũngĩkĩrĩrwo ũgakoma. Kũrĩ ĩngĩ ingĩgwĩkĩrĩra ndakwĩra ũnengere thimũ ĩno ũkanenga. Haiya. Ndakwĩra ũnengere pini ya ATM ũkanenga. Ala. Mm. na hĩ eh, Macio maku matiga confuse. mhm. Koguo nĩ ndaciũĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ na mathai wakwa-rĩ, ndamwĩrire wa- wathiĩ gwitũ kũhikia-rĩ, ũkaheo kagũi ka German Shepherd. Mhm. Koguo-rĩ, gũra nyororo njega na kuburi njega. Arĩ mũkae matũ. Akĩgũra nyororo na kuburi. Kamba tu atheka na na niĩ. ndũkamuohe matũ na nyororo faiza Na mathai ndagũthaitha wakwa-rĩ, Eh. nĩ ndamwĩkĩra njohi. Ndararĩo. Ndũĩ kuga nĩ manyua miti ni ndawa. Ehe. Ndamwĩkĩra matũ.

Rwĩmbo rũtiarĩkire. Agĩũka kũmũkeria ndoire kanyororo gakwa ngĩharũkia ngĩoya gĩtanda-inĩ ngĩkanyĩra na ngiuma na ngirigana rĩa bote Cia waru. ĩni na ngĩhaica ngari ngĩũka Mũrang'a. Gũka Mũrang'a ngĩgũra ga smart phone. Ndagũra ga smart phone rĩ, jamaa akĩ akĩ through Facebook tu akĩni friendship. Akĩnjia no ũke Mombatha ngĩmwĩra ii akĩndũmĩra ngiri ikũmi. Mombatha ndathiĩ. Athiĩ-rĩ, hmm, kũu ndahĩtũkire nda- angĩmũkora mũndũ ena mbia we, ndahĩtũkire na ngiri magana. Na mbeca ici ciothe ũrahĩtũka nacio-rĩ, ũreka atĩa nacio? Ndagũra gĩtĩ, na nguo, na thimũ. Ndũkũ invest ka handũ kana nginya mũciĩ? Nda- o rĩu ũguo na ndahara gĩtĩ kĩu no ngakĩendia. Ndagũra gĩtĩ ngiri forte, ngacoka kwendia twendi. Ndake expect nĩ ngona mbeca ingĩ no nĩ mbeca kana ihenya. Ehe. Ũrona nĩ njũka narua thiraga o narua. Mhm. Koguo rĩu rĩ ũcio ndakuire ngiri ĩ- magana matatũ. Yes. Ndoka rĩ ngĩambĩrĩria kũgũra tũindo ngĩikara ngĩikara. Ĩ tiguo president former president auga njohi tiganwo nacio. Mhm. Ndiagĩũka ndambĩrĩria kũhara. Yes. Hĩndĩ ĩyo ndekĩnyua Guinness, njohi cia goro, njohi iria ci Rĩu ona nĩ ũtiganire na ici ingĩ ũgũtwĩra ciĩtagwo atĩa ĩno ya gwĩka atĩa kana Ĩhĩ. oo ĩno cia matinga ĩĩ matinga matinga rĩu ona nĩ ũtiganire namo matinga nĩ- ũranyua cuba kana tũtingĩonana na hĩndĩ ĩyo ndakombaga nyũmba taũni ndambĩrĩria gũikara maica mambĩrĩria kũngũtha Aha, tondũ rĩrĩa ndirĩhota yes Hani mbeca ciathira mbeca ciathira rĩ Mm. ndambĩrĩria kũragwo tũrabu twa taũni gũthambagia na ndakenaga rĩrĩa kwaumĩra haro Ehe. tondũ tũmacengerere twagwa nĩ ngarogota Eh. nĩ ndathambagia matahĩko kĩ- thimu- na ndĩrathambia nĩgetha heo ngirathi Kai. Ona ti kũrĩhwo ũrarĩhwo. ndĩrakora njohi tene yokaga na mũtũkũ Ehe. yoka na mũtũkũ rĩ Eh. tũkoya Yes. ũngĩatonia na kĩrĩa tũkĩ- tũkĩ- tũkĩoya ngirathi tũgayane Mhm. wako mũtinora maitho ĩyo Rũcĩrĩ Market. Aha. Ithuĩ nĩ ithuĩ twarĩ testa. Nĩ inyuĩ mwatestaga. Nĩ twahũthagĩra ũru mũno. Koguo nĩ gwakinyĩra andũ 2015 rĩ, president, former president akiuga njohi yothe ĩtwo. Nĩ twambĩrĩirie kũng'ara. Twambĩrĩirie kũng'ara. Rĩu ũmenye ciambire kweherio tũcohi tũrĩa twitũ twa wanai, matinga gũtirĩ. kana gũtirĩ ingĩ twetaga flying horse Wah! ĩrĩa ya ma- maathai woete kũgũrũ eh, mathai yoete mũgo ingĩ twetaga striker Ehe. fighter Yes. icio ciothe nĩ ciathira rĩu njohi ĩrĩa ĩkuo rĩ nĩ ya goro Mm. twambĩrĩria kũnyitwo nĩ gathitima nĩ mũthenya ũmwe ndathire ngĩnyua ĩ ndanyua ngĩigua gwa ciboko na mũcemanio na ndĩragũthiĩ gũcabua rĩu ngĩthiĩ ndĩ mũrebi nguĩte maina mũkebe Nĩ thinge kwa mũcemanio wa county commissioner. Hĩndĩ ĩyo yarĩ county commissioner atũrwo na kukost. Nĩ mũira wa ũhoro ũcio. Akina etagwo Marobe anga Marobe na Erungata. Yes, Erungata. Hĩndĩ ĩyo ngĩthi ndathi mũcemanio wao. Ndauga mũnakataza tukunywa pombe tukunywe uji. Thigari igoka kũnyita ndanyugutire mai na mũkebe. DC othe. maumeria na hĩndĩ ĩyo rĩ nĩguo mwangi oiria former governor akorwo twahingũra ihura mũthenya ũngĩ ndonire ndagĩrwo nĩ mũndũ caga wa therũ na habire rĩ he mũthigari rĩu gũgĩtuĩka njethwo acio nĩo mekuonania gwitũ na makauga ũrĩa thiaga kwa mũthenya ũngĩ ndonire mũndũ oka gwitũ my sister ngari ya wĩra gĩũka makĩhoka kĩrĩ habari zenyu rĩrĩ lakini mbe ni nani ndĩmwe hayuko ulikuwa unataka aje sasa kwa ramuniani ndiye

nĩ ngũkwĩra Yes. nĩ ndĩramenya nĩ kũndũ kwega ndũngĩtwarĩra kũndũ kũru Ehe. rĩu twa handũ twakinyire akĩndora akĩnjĩra pana siwache nikununulie kidogo nĩmwaya sawa tondũ nĩ agĩtwo ndacanũka Yes. koguo no Nĩ nginya ũguo. ngũrĩre gacohi Aha. nĩ matano ngĩthiĩ ngĩgũra KC KC ya 250 namenyerete Ngĩkonda mbia ngĩgũra ĩmwe, ngĩkuo ngĩtwarwo ihura, ndatwarwo ihura rĩ, akĩnjĩra ikaraga hau ĩ, ngamwĩra njoe cabi njũke, rĩu niĩ ndanyua gacohi gakwa, Ũhoreire we ona ndũramenya. ngĩmanĩnja njige njiganĩirie magũrũ, thutha wa ndagĩka ikũmi okire na full uniform, nĩwamenya nũ? Sergeant Moses Kĩmenjirĩ ndwarĩ corporal. ngĩtunywo bangi ciakwa ngĩtunywo mĩraa KC ngĩtunywo yaku tũthiaga- ĩrĩa ũtigĩtie. kwanza amĩitĩrĩirie gĩtĩ ta gĩkĩ akĩhũra kĩbui kĩkiuma mwaki wa mburu kĩoyo nabati reke ngwe ndanyitirwo nĩ gathitima gathitima kanyitaga mũndũ ageka atĩa kwanza nginya kĩhũyũ nginya no ũkue ũngĩa ũyũ kũrorwo Ah. tondũ niĩ ũmenyenete ndatwarirwo njenũrũ ngĩkoma wondi ithathatũ ngĩkoma thikũ ithano ngĩkĩrwo maĩ Hey! na yarĩ one week Aha.

Mũthenya ũmwe nĩ gwokire mũhunjia ũmwe wa ACK wetagwo Kĩng'o, I think etagwo Kĩng'ori. Yes. Niĩ ndathire gũthikĩrĩria, no ndathikagĩrĩria tondũ nĩ comedian. Ah. Hau nĩho ndambĩrĩirie kũiguĩra ũhoro wa Ngai. Mhm. Haya, ngĩcoka ngĩona mũtungatĩri Kamau oka akĩnjĩra, nĩwe ngwethaga nyone kana wĩ gũkũ. Mm. rĩu arabu cere na Na Billy. na bila nĩ maninspiraga mũno na sergeant nĩ andora mũno tondũ nĩwe wandwarithia kũu na rĩu arimũ arĩa ndakorire rĩ akina Ann kangwa rĩ Yes. nĩ mandorire mũno mũno mũno mũno rĩu nĩ ndakinyĩra handũ o sergeant akĩrũmĩrĩra akiuga niĩ rĩ ndwarwo thukuru Mm. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ndaumire-rĩ, nĩndatwarirwo cukuru Gaitega. Ndatwarwo Gaitega-rĩ, ngĩkora Madam Martha. Madam ũcio nĩwe wa noticire, principal ũcio nĩwe wa noticire nĩndĩ kĩheo gĩa kwarĩria andũ. Ũcio nĩwe wa noticire akĩnjĩra atĩrĩ, akĩra Sergeant Potter ngĩthiĩ thome. Rĩu Sergeant Potter na mũtumia wake-rĩ, nĩo mokaga ta arĩ aciari akwa. Rĩu twokire tũkĩ reunite na mwana wakwa. Ũmenye hĩndĩ ĩyo ndanyuaga mwana wakwa nĩanjĩraga atĩrĩrĩ, na mamu, cukuru ĩrĩa arathomagĩra secondary ndigũgĩtarĩria. Thukuru ya Thoma Gĩa na Njĩra na Mamu Sikunja Mkutano tondũ ya gũthiĩ ũthiũ hii ni mama yako na vile utukanana vile ule wa vibaya kuda nginya tondũ nginya mwana ni ania vunjana yes. but for now we are very good, good friends oh, wow. mm. ona ni ukawa tukihurwa mbica nake akauga unethania ni sister yangu but ni mukoro wangu uh -huh. riu kuma u riu wona ndauma kuu ri yes. niguo ndambiria gwichuzira kanitha mm, mm. niguo ndambiria guthiaga mukuria hu uh -huh. ndambiria guthi mukuria hu nguri uh -huh ngaikara harĩa thutha ngaikara harĩa thutha ngaikara harĩa thutha yes mũthenya ũmwe mamu ambire anjũririe atĩrĩ Mm. nĩ ũrĩ wa nĩ ũrĩ wa wakaribishwo nĩ kana ningĩ mwĩra aca nĩguo andũ arĩ mm. kani akĩnjoya wako ngĩmwa ndĩ mũithĩramu kĩnjĩra oka kani ngĩmwa ndĩ na mwaka njũkaga na nĩ oka kũhoya rĩ honoke na ũkaga kĩkuũ service manya nginya cia ũkristiano na cia angirikani kũu yarĩ ihinda rĩu kanitha ĩyo nĩ ndakũrĩra mũkũria hũngũ yes Ũguo nyingĩrĩte kanitha thiĩte na andũ aya makinya makinya. Ndabatithĩrio kuo, ndaigĩrĩrwo moko kuo. Tũgoka twa form gĩkundi kĩa young parents. Kuo rĩu ona rĩu maũndũ mau nĩ ndatigĩra njĩra nguhĩ. Ndĩ mũhonoku, ndĩ mũkristiano wĩrũgamĩtie, nĩ ndĩtigĩrĩte Ngai, tiga kanitha mũkũria hongo. Ta reke ngũrie na nĩ kũrĩkia tũrarĩkia rĩ, hĩndĩ ĩyo wahũthagĩra indo icio rĩ, nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩrira kana ũngĩrora wĩrire mũno mũno nĩ gũkorwo nĩ weingĩranĩtie na ũhũthĩri wa indo icio? Maũndũ maingĩ ingĩĩrira rĩ, nĩ kwaga bamĩrĩ. Hau nĩ ndikĩte mĩciĩ ĩĩrĩ. Mũciĩ wa mbere rĩ, mũthuri andigagĩra mbeca cia mũtu akangũra kĩrabu, tũkĩũranwo. Wa kerĩ twaikarire mĩaka ĩtatũ, na ũgakora ti Jesu ũcio ciandũire mũno ti Jesu either. Rĩu handũ ha gũikara nawe rĩ, kaba ngũre ng'ombe. Ndakama ngendie iria, yamĩa ngendia thumu. Na we ndũrarĩ na mwana. Kwa he maũndũ makinyĩte ndakinyĩra handũ distraction ciambĩrĩirie gũthũkia. Ũndũ ũngĩ maitho makwa mationaga haraihu. Oh. Njohi ningĩ nĩ ĩthũkagia kĩ? Mm, eyesight. Magego maya ũrona namo rĩ, maingĩ nĩ magwĩkĩrwo. Oh. Nĩ ndokire ngĩgĩa blood pressure na gwĩ kũngĩ ũkoraga nginya nĩ nĩ ũkinyĩire nginya nginya nĩ gwĩ kũndũ kũngĩ ũkoraga nĩ ũgeire diabetes. Ũgakora kĩrĩa ndĩraruta insulin ĩrĩa yagĩrĩire. Yes. Kwa he maũndũ maingĩ ingĩrĩra. Wa mbere nĩ ndateire mĩaka mĩingĩ mũno Wa kerĩ, nĩ ndaikarĩte ndacambithĩtie family yakwa mũno. Wa gatatũ, nĩ ndatuĩkire affected nginya mwĩrĩ wa mwĩrĩ niĩ, nginya ngeingĩria maũndũ mangĩ matarĩ matagĩrĩire. So rĩu he maũndũ maingĩ mũno ingĩrira mũno mũno mũno igũrũ wĩgiĩ njohi. Isitoshe, ndanarĩa mbeca cia andũ aingĩ mũno cia haramu. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe ndĩriraga mũno mũno mũno mũno. Ndanarĩa mbeca nyingĩ itanogeire.

Nĩwe matigarĩte mũndũ ndarĩ erũgũ. Yes. Warĩa ona arĩ twa twana o taũni ndĩmakoraga rĩngĩ makĩnjia andũ amwe ngĩererekire ngĩmwĩra atĩrĩrĩ Mm. nĩ Ngai nĩ ekũmũteithia makĩnjia wa talking nonsense. Ah. Ndarĩ na na- nonsense mũgambo wakwa ũiguĩkaga Aha. ta inyuĩ moka kũndora Nĩ moka nĩ tondũ ũndũ wa wa wĩra mũgambo. wakwa Aha. na moka mwakena nĩ wĩra Nĩ nduraga wĩra ũrĩa so ũrutaga. otherwise Yes. nĩ ndahonokire Aha. nĩ ndĩtigĩrĩte mwathani Yes. na nĩ nderire marĩa mothe njĩkaga Aha. na we wĩ hau Yes. Njũria tondũ niĩ ta niĩ niĩ hana ta kĩguũ ũregi tondũ nĩ wona ũrĩa andũ marakuo nĩ wona mũndũ ũrahatĩkire maĩ mahiũ Ĩĩ. Ũguo nĩguo ũhana. ũguo nĩguo hana rĩu ndarĩ arĩa matherereire magĩthererera niĩ ngĩona mũndũ wa kũnyita guoko Aha. na nĩ ndanyitwo guoko Yes. ngĩtĩkĩra niĩ Ũgĩtĩkĩra. njugaga nĩ nduano ndaheirwo Aha. ti thamaki Ti koguo thamaki. ndigaga thamaki Aha. Eh, Tũkĩrĩkĩrĩria eh, kĩũria kĩa mũi- kĩũria kĩa mũico. Kũrĩ na andũ arĩa mekorete nĩ meingĩranĩtie na ũhũthĩri wa indo icio ciothe icio watarire na icio wagweta, na ũgakora community kana society nĩ ĩramamena, ndĩrenda kũmonia wendo, ĩramonia inyuĩ gũtirĩ kĩndũ, inyuĩ nĩ gũthira mũthirĩte, ũngĩmatara atĩa bata wa kũhĩmbĩria andũ acio? Ingĩmera mũndũ ũyũ nĩ mũrimũ ta mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ, na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩũka kũingĩra mũndũ ta mũrimũ kana sira. Mũndũ ũyũ ti kwenda endaga, nĩ okire ĩgĩtuĩka tolerance.

Nĩ ndetigĩra mũthee wakwa, ngĩkinya mũciĩ ekũnjĩra atĩa? Ũkanjĩra rĩamĩra nĩ igũcuka. Ndarĩa mĩra ciacuka-rĩ, ngakinya mũciĩ ũrĩa ngwĩtigagĩra ndarĩ kuo. Martin akanjĩra atĩrĩrĩ, ngamũhũra akanjĩra gucia bangi. Nagucia bangi ngahũrĩra ũrĩa ũngĩ, ũrĩa ũngĩ akanjĩra gucia thigara. Icio ciothe ndakomba nyitagĩrĩrwo nĩ kĩongo, ngorĩra ũngĩ, ũngĩ akanjĩra nyua mara moja mara moja. Ona ndawa icio nacio ikoragwo ii, tũciĩtaga sedatives nĩkĩo nayo yandĩkĩirwo one time three one times one ũguo tu kwa rĩu icio nĩcio stage ya kana you introduce from one drug to another tũranjugire ndanyuaga kanini ũguo ngĩambĩrĩria kũheo mĩra ngĩambĩrĩria kũheo bangi no nĩ ũrĩa ndarĩirie i no nginya shoplifting koguo tũmĩtaga instrumental stage you introduced from one drug to another from one action nginya maũndũ maya mangĩ kuma hau nĩ ũgĩaga na habit Ah, mũtugo indo icio ciothe ũrahũthĩra rĩ yes nĩ ũgĩaga kĩndũ kĩmwe specifically nĩ ta irio cia mĩthemba mĩingĩ nĩ ũrĩa no kĩrĩa wendete Ĩĩ. kwa drugs icio nĩ ũthuaga a drug of your choice Mhm. na ũthua drug of your choice hau mũtikanaga ĩtuĩkaga nĩ habit kwa ĩtũmĩtaga habitual stage Yes. tondũ nĩ watuĩka ndando ndũngĩmĩtika ĩ, ndũngĩikara ũtarĩ nĩ yatuĩka compulsive kwa hiyo ũkaga compulsive nĩkĩo ũkora mũndũ atekũnyua kaga atĩa Mm, oh, inainaga no Yaani ndangĩhota- Kenya ũyũ ũkaga ũrĩ addicted koguo mũndũ ũcio ambĩrĩirie o kahora o kahora o kahora na within the community Ona within the family if you are not infected you are affected tondũ mũndũ ũyũ nĩ ũramwĩciria mũno ona me kũndũ meraga atĩ you are not here for granted ti andũ aingĩ ma ma- kwĩna angĩ maratherererio no inyuĩ nĩ gũteithio mũrate mũrateithio so that's all ũngĩkona mũndũ waku tafadhali ũcio nĩ mũrimũ geria assistance ti kwenda arenda endwo kinya nginya kwendia mbia kwendia kĩndũ tondũ mwĩrĩ Ũcio nĩ ingĩ nĩ mũrimũ na nĩ arabata. Mm, nĩarabata. Ĩyo nĩ hanu ĩyo ndawa ĩrĩa yake. Aha. Yeah, that's why. Aha. Koguo ũkĩona ũkonaga nĩ mũrimũ. Yes. Yeah. Na arĩa ma- marahũthĩra ũngĩmera atĩa at- bata wa mũndũ kwamba kwĩĩtĩkĩra nĩgetha rĩu anjĩrĩrie uh, process ya kũhili na ya gũtigana na indo icio. Mũndũ arahũthĩra ingĩkwĩra atĩrĩrĩ. Try as much as possible gũseek assistance. Mhm. Either counseling, no ũthiĩ nginya kanitha no ũtũme a religious person No ũkĩona ithuĩ no tũgũteithie kana wethe mũndũ counselling Mm. kana ũthiĩ even ona akorwo nĩ nĩwona ũngĩthiĩ gũkũ gũ- ũngĩthiĩ ward nine rĩ gwa psychiatrist rĩ ũcio nake nĩ ũkũmũtarĩra na nĩ egũkũhe ndawa gĩtũmi kĩa andũ aya maikare gũkũ nĩ rĩrĩ mũndũ anyua ndawa no arĩhũthĩra indo iria Mm. na ndawa iria rĩkũria ti ũru koguo nĩkĩo ona mũndũ bainĩ ndũkenda ũkareho rehabilitation center gũkũ kũrĩagwo mbeca nyingĩ Nĩ mbeca kũrĩhwo ta rĩu ithuĩ ha- here we charge 40,000 per month harĩ mĩeri ĩtatũ nĩ wa- ngiri 120 na nĩ ithuĩ twĩ- nĩ ithuĩ twĩ raithi Kenya. Yes. Nĩ ithuĩ twĩ raithi Ĩĩ, Kenya. ũguo nĩ njũĩ. Kuona ona mbeca icio nĩ nyingĩ mũno ndũkenda kwĩitũrũra ũkĩheananga icio nĩ mbeca ũngĩruta wĩra nacio na mbeca ũngĩka wĩ- ũngĩka ũndũ nacio ũyũ ũndũ ingĩra nĩ atĩrĩrĩ geria ũteithio na hau ũrorete ti handũ hega niĩ ndarĩ ho na nĩ ngai wandeithirie ngeria magego maya maingĩ nĩ magwĩkĩrwo Ngerere mwana moko ũrĩa hiana magũrũ ingĩ mone irema nĩ ũkuona maitho mena thĩna we ndũkende kwĩrehera thĩna Aha. ũcio. Mũico mũico rĩ, na hĩndĩ ĩrĩa mũnini wa president arokĩte gũ- gũ- kũrora family ĩ haha, ndarĩ hau na nĩ ndonire warĩra mũno. Nĩkĩ gĩatũmire ũrĩre ũguo? Robert wathire atĩrĩrĩ He mwanake ũmwe twarĩ nake rehabilitation wetagwo Ng'ang'a. Na niĩ ngiuma, hĩndĩ ĩyo ndaikaraga Kĩangĩrĩ, ngiuma Kĩangĩrĩ ngĩũka haha nĩ wona no just a walking distance. Ngĩambata ngona handũ twĩna kaburi, actually ona ndiũĩ nĩkũ kwao, ngona andũ mena tũkaburi. Mũthenya ũngĩ rĩ, ngĩkora gũkĩenjwo irima. Ndokora gũkĩenjwo irima ngĩmoria atĩrĩ, arĩa ndakorire, anake acio nĩ amũkũ, ngĩmoria nĩkĩ? Makĩnjĩra nĩ mwanake ũyũ wĩkĩraga indo ngari-inĩ. Nĩwe weka atĩa? Nĩwe tũrathika. Nĩ ndathiire ngĩruta kĩrĩa nderuta na ngĩthiĩ. Thursday ta ũmũthĩ nĩtũthiaga fellowship. Ngĩhĩtũka gũthiĩ fellowship rĩ, ngĩigua atumia makĩrana me mbere, atigarĩtie ũũ ũrĩa nĩmathira othe, ũyũ nake depression nĩkũmũnina. As a counsellor rĩ, ũndũ ũcio nĩndeciria ũyũ kũgĩa depression rĩ, atĩ nĩmaninagwo nĩ njohi, kĩũndũ kĩu nĩndakĩhĩmbĩirie mũno. Kuona ndakĩhĩmbĩria rĩ, ndakore mutumia tuthia anake kanitha witagwo hama ngimuri ndui nduthia kundu uguo ngimuri hama mundu no inge muci wa ngingira ngirwo atia akinjira acingira mucucu uyu ni mwega reke ngutware andu a ndakorire ni mararire thaino ici ingi ngiri na magana mana na aratumitwo fairo ni sergeant believe me or not thaa icio nicio ndatigire ngiuka ngimukora ngima muci ucio wina thina ngikinengera ngiri thano ngithi ngikacoka ngikora cucu uyu ri ni twathire na ngugi wa karanja tukioya rugano na twakorire marengeirwo nginya mai Nĩmonire kĩrĩa monire makĩhaya, no nĩndendire atĩrĩ, ndiendaga kuonania atĩ ũndũ ũyũ-rĩ, ta ndĩregana, kuona nĩndendire rĩrĩ, mũgambo, na nĩndendaga hihi thirikari ya kauntĩ nĩ yandĩke mũirĩtu ũyũ nĩgetha ateithĩke. No kĩrĩa ingĩ notice ũcio nĩ anyuaga ndawa cia ngiri mũgwanja per month. Na nĩwona niĩ kamũcara gakwa rĩu ndakĩruta-rĩ, na nĩwona ndĩna nyũmba-rĩ, na nĩndĩrendaga andũ mone nĩma Mount Kenya Mary Njohi nĩ ũranina andũ. Kuo ndathiĩ ngetha andũ a NTV. Ndetha andũ acio a NTV rĩ, nĩ twokire nao na tũkĩarũgana ũguo. Twarũgana ũguo nĩ tũkoretwo tũgĩteithania na nĩ njethaga ũrĩa mũirĩtu ũcio angĩteithĩka. Na nĩ ndahoyaga Ngai ũrĩa ũhoro ũngĩkinyĩra ona akorwo nĩ Deputy President, one nĩ ma Mount Kenya ciana citũ, we are perishing. Tondũ in fifteen years to come, tũtigũkorwo na mũiko ũyũ typical wa kũrĩa andũ nĩ marĩnyua njohi Right. tondũ ta rĩu na kũrĩa kwa macani rĩ Mm. ũkoraga mbaruya nĩcio ikoragwo kuo Ĩĩ. mwana wake kũu aremwo rĩ nĩ Aha. atia gwĩka Gũtirĩ. No Mwana- kwanjia kũnyua njohi. mbaruya tiga kũruta wĩra Ĩĩ. ningĩ mahuti kenya ũngĩrora rĩ Mm. ũrakora kaburi igĩrĩ ya mwanake ya ya mũthuri mũthuri agĩe depression tondũ mwanake ũmwe kũrĩa aranyua rĩ nyina nĩ amũkirie Yes. Mũthuri ũrĩa agĩaga depression tondũ nĩ ona ndaraigua agakua. Mwanake nake nĩ agũthirwo nĩ Ngai nĩ athirire. Nĩkĩo niĩ tondũ niĩ rĩ, nĩ ndarĩ na mũrigo ũcio, na cũcũ ũcio nĩ ndũrĩte ndĩmũrorete na ngerutĩrĩra, na nĩ ndendaga mũgambo wakwa ũiguĩke at least mũirĩtu ũcio. Kwoguo niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndonire mũici ũcio na aihũra andũ, ndĩrathiaga mũici ũcio ndĩrakoraga ndũroba. No rĩrĩa ndonire mwaihũra kũu, niĩ nĩ ndahotekekirwo nĩ wendo, na ngĩrĩra ruo rwa mahoya, na ruo rwa gĩkeno, nĩ kuona nĩ ma ma ma ma ngeretie gwetha obi mũtumia ũcio angĩteithĩka. Bwana wa mũirĩtu ũcio nĩ atwĩtire nĩ ekwandĩkwo, na kwandĩkwo kũrandĩkwo andĩkwo kwa cũcũ ũcio. Cũcũ ũcio anyuaga ndawa cia ngiri mũgwanja nĩ ndakwĩra o mweri. Cũcũ ũcio nĩ mũndũ ũthiaga irio ciake diet yake ĩkoragwo ĩrĩ very special. Cũcũ ũcio nĩ mũndũ ũikaraga oaga akabu irio ciake rĩ. Akambĩrĩria kũrĩra. No nĩ ndamwĩrire atĩrĩ, 'Aya makomete tiwe warathagĩra. Ithuĩ tumaga na njĩra tũgoka nĩ ithuĩ warathagĩra. Kwoguo nĩkĩo wonire ndahotekekire nĩ wendo ũcio nĩ kuona nĩ ma Ngai harĩ ihooya rĩakwa etĩkia. Nĩkĩo wonire ndarĩrire maithori ma gĩkeno na ma gũthathaiya Ngai gũcokeria Ngai ngatho. Yeah. That's why I cried so emotional. Good. Nĩ ũraruta wĩra mwega na nĩ ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũgayana rũgano rwaku. Nĩ njũĩ kwĩna andũ magũtũthikĩrĩria na mĩtũrĩre yao ĩgũcenjia kumana na rũgano rũu. Ngwenda ũtũhe namba yaku ya thimũ, mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nawe, rĩngĩ nginya mũndũ mena mũndũ ũingĩrĩte thĩiniĩ wa ũhũthĩri wa ndawa na no mende ũrĩa ũngĩmateithĩrĩria nĩgetha mũndũ ahote gũcenjia. Tũhe namba ya thimũ. Namba yakwa nĩ zero seven twelve, another twelve, eighty nine eighty nine, zero seven twelve, another 128989 na please mũndũ ndakanyandĩke please call me kana reverse call just kana ũnjĩre hi ndimenya njĩra I'm so and so ndagũthikĩrĩria kwa kwa, kwa, kwa Robert Gakure TV nĩ ndĩrenda ũndeithio wanjĩra ona ũngĩandĩka message nĩ ũguo nĩ ngũkũhũrĩra no ũngĩandĩka reverse call na kana flash kana wĩke atĩa rĩ

Kũndũ kũingĩ ĩno nĩ community based organization na nĩ mũrona ti atĩ nĩ tũmĩkaga baida ithuĩ nĩ gũteithia tũteithagia mũndũ ta ndũngĩ nĩ ta gũteithia. Nĩ harĩa rĩu twĩtagia kĩndũ kĩnini nĩ ũndũ wa irio, nĩ ũndũ wa mathomo, nĩ ũndũ wa ndawa gĩthemba kĩu twĩna wona twĩna andũ twandĩkĩte kũu. Kwĩna security so twĩna andũ. So no please kindly no ũni support. To ũguo atĩ nĩ nindaga support, nĩ ndenda gũthoma. Ũteithio waku nĩ ũgũtũma thiĩ na mbere na mathomo. Asante. Nĩ twacokia ngatho. Mwĩroreri twĩtĩkĩrie tũkinyie hau nĩ tondũ wa mathaa na nĩ ngatho mũno nĩ tondũ wa rũgano rũu. Na nĩ njũĩ nĩ wathoma maũndũ maingĩ mũno harĩ kaũndũ weruta, na angĩkorwo hena mũndũ ũĩ na kũu, mũndũ ũkoretwo aingĩranĩtie na ũhũthĩri wa indo ta icio twakorwo tũgĩtarĩrio, no ũkorwo ũkĩaranĩria na Faiza kũhĩtũkĩra Simiyu ĩyo namba ĩyo akorwo agĩtũhe, na nĩ njũĩ nĩ ũgũteithĩka na mũkorwo mũgĩetha kĩhonia na mũndũ ũrĩa mwĩ nake akorwo maũndũ make magĩcenjia onake aheanage rũgano ta Faiza. Ũmemerekia wa ũmũthĩ wakinyanĩrio kũhĩtũkĩra Aromatic Solutions, aya nĩ ahũri a mbica na ahũri a video njorua na nĩnjũĩ ta ũrĩa ngũgũtarĩirie, angĩkorwo wĩna igongona no wende gũkorwo ũkĩaranĩria nao, no ũkorwo ũkĩmahũrĩra namba-inĩ ici cia thimũ, nĩgetha ũkorwo ũkĩmeta igongona rĩrĩa wĩnarĩo, makorwo magĩkũhũrĩra mbica na makũhũrĩre video ũtũre ũririkanaga. Na mũheani wa mwerekera witũ etagwo Martin Njoroge. Nginya mũthenya ũcio ũngĩ nĩ ngatho, ũgĩe na wĩroreri mwega, thiĩ na mbere na kũ like, gũ share, Na mũno makĩria ũ subscribe tondũ ng'ano nĩ nyingĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera cia gũkũruta, cia gũgũkenia na cia gũgũthomithia. Until next time, bye bye.